Lai hritlai hawidawt hna nan dam cio hna lai ti ruahchannak ka ngei. Kan van langhlonak sau tuten hi lung a van hmui tuk. CDF Hakha thangṭhat awk an tlak i CDF Hakha hika hin van conglawmh awk, van conglawmh awk ngaingai an si caah khan am thiltu a mi te van langhter ding ah tuten hi kan van langhnak si i ralhrang nih Hakha Chin khualipi Hakha chung, Hakha khuachung ah ralhrang nih uh, CND tuahpiakmi a i telmi hna kha uh, CDF Hakha nih drone, suicide drone, drone in bomb an thlak hnawh hna i van tah a puak ngal cel lo i kam khat lei van chiam van thet kan ti la ma arak puak ngal cel lo i khaka i CND i arak lutmi arak telmi vialte kha a choi viar ding mi tam ngai a hliam ding an si nain an van ṭha deuh kan ti lai cu. kan van chim duhmi cu tutan ah van zoh hmasa hna si lo mah hnu ah tlawmpal te kan van peh ṭhan ti lai i tutan video ka van langhter hmasa mi hi hika hi rungtlang i an thlak mi si tutan ah CDF Hakha nih hin rungtlang le supawng jung timi Hakha khuachung i CND an tuahnak khan Hmunhnih ah an thlak. Lama kha hmunhnih an thlakmi ah khan tutan hi rungtlang i an thlakmi kha ka van apiah hmasa hna la, la van zoh ti hna u sih mu. Daron ka luang tlumat. Tlang le khan. Mi hi cu a puak

Makha a puah khan cun an zaam ning le bomb a von puah ning camera kha kui cang cu ma puah cang tikah khan makha khan cun zeitluk fak in thlan a khawn la timi khi cu minung zeizat nan hliam timi cu va theih khawh si ti lo le zeiti zei va si zongah khan rungtlang i an thlakmi hi cu hlawh tling rungtlang in an zuantermi suicide rom nih hin cun minung tam ial pakua pahra cu a hliam hrimhrim na ti khi cu a van lang cun Hakha khuachung i Supawng zung i dawron an zuantermi a thlakmi a puak lomi belte cu kamkhat lei ah a poi ngai. Khi puak sehlaw mi ahhin hote chungkhar le nan chungah khar cio kha ho sindah ralhrang sinah ralhrang lei ah a ṭang timi kha a van i thei ding. Asinain vanchiat vanṭhat le a puak ngelcel lo le poi ngai.

Khi mah vialte bak khi minung kan van lut khi an lai zawn bak khan a thlak ee a puak ngel cel lo ee zoh teh a puak ngel cel lo ee makha a poi ngai mi a poi ngai zeicah kan ti cun zeidah a poi ka van ti si ahcun zeiruang a poi ka van ti si ahcun hi tluk kan miphun Ralhrang nih a kan den cuahmah lio kan covo kan biaknak zeizong vialte a kan chuh dih pinah mino hna thisen tampi a luan cuahmah lio hihtek minung a kan thah cuahmah lio Hakha peng ah voizet ah bom thlak naiten a tlangkhuh ah bom a thlak mipi sinah bom hmihte a thlak cuahmah lio ah CND hna anmah nih a kan tuahpiak sawh a kan tuahpiakmi ahcun mah cu ahcun kan vai tel rih le anmah khi lunglawmhnak le amah thazaang pimi he khan in vai tel cu mi he hin puak se law nan chungkhar kan chungkhar cio hi a mizei chung dah tam ngai thi an thi hnga le nunnak a liam hnga le an i hliam khawm hnga le a khi zei kan ti la nan chungkhar kan chungkhar cio ho dah ralhrang lei ah thazaang rak chuah timi hi na thei hnga le a ṭha ngai hnga ka ti khi a fiang an van fiang ngai hnga mi nih hin ah biafiang ngai an van ka thenh ding sinain zeiti awk ṭha a puak ngel cel lo le ah zei si poah um ramchung lei nih kan theihnak ahcun mi i CND ai tel deuhmi hna hi vei minung an si. Tidim le Falam lei minung an tam ngai an ti. Anmah Hakha khuachung i khuasami hi mi Hakha deuhmi minung cu kan nau le te thisen nunnak tampi a liam lio ah bantuk ahcun kan chuah ding si lo. Thil poipang pakhatkhat um ding si ko caah an ti le kan him rua lo an ti le an zaam an ti. An chuak duh lo an ti. Mi ahhin a rak chuakmi na Tidim le Falam deuh hi an tam an ti le mi ah hin van puak ciammam sehla an a fiang ngai hnga le aa ṭhang ngai hnga tutan ah CD a fa kha nih an thil tuahmi hi aa uarum bak a puah lomi beltu cu kam khat ah a van poi ngai ka ti zei si poah ka van chim duhmi donghnak ka van chim duhmi cu zeidah si ti si cun Chin National Day kan ti i Atu tiang ah kan miphun nih zalonnak kan hmu lo cu. Kanmah miphun zalonnak hmanh kan hmu lo, kan luat zalonnak kan hmu lo i vai tuah len ding zong si lo. Ralhrang kut tu kan upnak ni hi deuh hi a phan ko hlah maw ti luatnak taktak kan hmu rih lo cu. Covo taktak kan miphun covo taktak kan co kho rih lo. Cucaah ruang ah tu tiang ah Hoi thisen nunnak zeizat riam rih atu Falam lut ding hi ta kan kham cu mah rih fawn cu. Falam lut ding in rakap thongkhat a van thlah hna. Thongkhat nu zali van thlah than hna. Kan kham cu ma liu khi ka lei nai ti ah minung thisen nunnak khi te kan miphun mino tampi nih an thlet cu ma liu. Hi te bantuk hna kan hat vai tal hi cu a poi ngai ngai. zei si po a puah lomi beltu cu a kam khat a kan van chia a khi a poi deuh he se pan puak se lo hi ka hin thil fiang hote chungkhar nan chungkhar kan chungkhar cheu hote da mino chim mino kan mi phun hoi le rol tu un se le kan mino na ni thisen nun nak tam pi thlit liawa hodah ralhrang lei ah thazaang rak chuah timi a lang hnga i a van a fiang hnga i a biakhiaktu ṭha ngaingai sanga dingmi a puah lomi bel tu cu a poi kam kan te ah a poi deuh a kan van chiah zei si po ah nan rak zoh cio ca khat kai lawm a ti kha ka han adong nak van chim ku du Peter thang ni aizol i bia chim mi te pol zong kha ka hin a ka van lak chu ma deu e a tu a than le a zoh tar kho kan van a biachimmi kha zeitihoih in dah bia chim timi zong kha ka ngaih cu mah lio si le a biachimmi zong kha ka van langhter ṭhan ti la ka lengtu na dihlak cu kai lawm chunṭha mangṭhan hau.